Үзе юка гына булса да, бу укучылар өчен, гади укучылар өчен дип язылган китап. Һәм үзен, үзенең тамырларын беләсе килгән татарлар өчен, гомумән татар тарихы белән кызыксынган белгечләр өчен бу бик кызыклы китап булачак, чөнки менә күп томнар белән аңлатып биреп була торган олы язмаларны шушы кечкенә генә китап эченә автор шулай җиңел генә итеп сыйдыра белгән. Һәм ул бик гади тел белән язылган, аңлаешлы тел белән язылган. Монда тарих безнең башлана. Ул төрки халыкларның гомумән безнең эрага кадәр 5-4 мең еллыкларына мең еллыгыннан башлап ул ул бүгенге менә анда хун хуннардан алып Без аларга ошаганмы, без алар белән туганнармы, таныш, безнең менә бүгенге татардагы милли бизәкләр, традицияләр, алар каян киләләр, алар барысы да менә шушыннан килә икән, аның тарихы бик олы икән, аның меңьеллык, йөзьеллык тарихы бар икән, менә бу шуны дәлилли һәм ул дәлилләрен эзләп табабыз. Һәм алар барысы да шундый, монда барысы да динамикада, барысы да кызыклы вакыйгалар һәм әһәмиятле вакыйгалар белән бара барысы да. Ул төрки халыкның Алтайдан күчеше, аның сәбәпләре, фин-угур кабиләләре белән анда катнашулары һәм гомумән инде төрки халыкларның менә бу Атилла дип әйтик, аның башлыгы, хәтта инде Аурупага да килеп җитүе турында мәгълүмат бар. Бу инде шундый тарихи эзлекле рәвештә алып барыла, монда һуннардан, кыйматлардан, кыпчаклардан, Аннан соң Алтын Урда тарихы, аннан утап калганнан соң ханлыклар, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы һәм инде бу китап төгәлләнә, шушы Казан ханлыгы тарихы, Казан ханлыгы алынганнан соң булган период белән. Болар барысы да шундый кызыклы инфографика белән бирелгән, рәсемнәр белән бирелгән, дәлилле һәм һәм бу киң катлау укучыга кызык булачак. Шагыйрә кайтып. Укыгыз һәм икенче китап безнең шулай бик зур кызыксыну уяткан китап булды булса Равил Батулланың Колак Чантафи дигән китабы. Бу шунысы белән үзенчәлекле, бу картон китап. Балалар өчен гомумән менә шушындый картон китап һәм татар телендә чыккан китаплар әле күп түгел иде. Алар без әле менә без моны хәзер яңа башланган әйбер бу. Алга таба да без моны дәвам итәргә уйлыйбыз, мондый форматны. Бу балалар өчен бик кызыклы. Монда менә Юрий Щетинкин аның рәссамы. Ул шундый кызык итеп эшләгән аның рәсемнәрен. Шундый балаларның күңеленә ятышлы, шундый менә ул алар менә сиписе килә. Бу инде аларның һәркайсының үзен үзе шундый нәниләр өчен инде менә уенчык кебек инде болар. Һәм җанлы уенчыклар кебек монда да йөриләр. Һәм инде моның төп мәгънәсе дә бу балалар өчен, әти-әниеңне тыңла, үз туганнарыңны сатма һәм тәртипле үз тәрбияли бул дигән моның шундый мәгънәсе дә бар. Әмма шунысы кызык, бу китап өлкәннәр өчен дә кызык булачак. Чөнки монда Алар үзләренә бик тирән мәгънәле, тирән фикер алачаклар дип саныйм мин, чөнки Рабит абый ул гади түгел, гади генә безнең әдип түгел, аның аны аңлар өчен һәм авторны аңлар өчен бу китапны бер тапкыр гына түгел һәм бәлки кем кем аның тәгаен төбенә төшенәсе килә, бәлки беренче тапкыр да ачыкса комачауламас. Бу бу китапны без инде күптән көтеп алдык. Менә бу ике китапны бүген тәкъдим иткән безнең алдан кала, әлбәттә, башка күп китаплар да бар, без алар турында да әйтәбез. Бу китаплар безнең Казанда Декабрьстан урамы икенче йорттагы китап кибетендә бар һәм Баулы урамындагы безнең китап кибетендә бар. Бу яңасы әле аңа күптән түгел генә ачылды. Бик шәп, заманча җиһазландырылган шундый якты, кызыклы. Бизәлеш белән эшләнгән китап кибетебез яңачылды, рәхим итегез, ГУМ, ГУМ бинасында, өченче катта. Әгәр дә балаларыгыз белән килсәгез анда, балалар өчен өстәл бар, рәсем ясап утырырга мөмкин, теләсәгез анда янәшәдә генә ашап эчеп алырга була. Һәм без анда гомумән алга таба әле аның үзенең бер сәхнәсе бар. Без менә шундый әдәби кичәләр, автограф сессияләре үткәргән итеп торабыз. Алга таба безнең яңалыкларыбызны карап барырсыз. Без сезне менә бу кызыклы китаплар белән барысын да, барысын да шунда сөйләрбез һәм шунда очрашырбыз сезнең белән. Һәм аннан кала, әгәр дә сез бу китапларны алырга теләсәгез инде, безнең тагын бик шәп мөмкинлек, ул да булса Tatkniga нокта ру дигән сайт. Ул сайт аша сез аны басма хәлдә дә бу китапны, электрон халәттә дә хәлдә дә үзегезгә заказ биреп сатып ала аласыз.